Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Mayoka Spas, Aromi Divini, Burger King, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Fassins Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta,

Ullu fuq kellimni mija għandi lil Marvik, Marvik. Sena naħseb sena twila kienet, naħseb l-aħħar sitt xhur kienu. Jien
kelli din is-sena iddeċidejt xi sena ilu li nieqaf mix-xogħol, nieqaf minn 9 to 5 għax stajt nieħu break. U Immur nagħmel xi ħaġa li tippuxxja l-limits tiegħi. Qatt ma kelli idea li ħa jiġri dan kollu. Inti dal-aħħar kellek hekk, u mbagħad hekk, mbagħad hekk, kellek. U mhux qed nirreferi biss għal dak li aħna bħala bħala telespetaturi rajna fuq television, qed nitkellem ukoll anki fil-ħajja personali tiegħek li 99% kellha impatt kbir fuq l-emozzjoni tiegħek u kif inti kont qed tirraġixxi. Nafu li f'Big Brother, sa nitkellmu fuq Big Brother iktar tard, ehm, il-qatt lin-nies b'ċertu mod, mod pożittiv ħafna, għax f'dawk is-satej li għamilt jiena bil-qeda miegħek. Inkollu ġew ġejjin in-nies biex juhdu r-ritratt miegħek. Però mbagħad wara Big Brother kont f'dajn with me, kam dajn with me, U hemmhekk ehm, Impatt kien negattiv. Irċivejt ehm, kritika negattiva ħafna. Ġifiri, you couldn't get it right, kważi kważi, anki meta tlab skuża, jizu n-nies jgħidu l ehm, basta, issa issa titlab sku- qed titlab skuża. Mela inti kam dajn with me, rekordjajtu f'Settembru. Settembru. Għax ħafna nies qalu wkoll ehm, dak biddel il-karattru għal Big Brother. Kellimni il-podcast. Il-proċess jibda minn qabel. Jibda minn min April meta u mi ġid diagnosed bil-kanser Diċembru naħseb spiċċajt naħdem u 2024 kienet is-sena fejn jiena kelli pjanijiet li niffoka fuq affarijiet li forsi kint nagħmel qabel, jien kint meta kint żgħir kint ħafna involut fil-polk, l-Aurora, kint ħafna involut fil-ħajja ta' em, tal-polk. Tal-media, mhux hekk. Kien għat memx media.
Teatru. Memx social media, kien għamlu teatru. U U mbagħad kien tagħmel sipo ta' show meta kelli 20, parti minn xarabank, esperiment ta' xarabank, ġifieri dik kien l-esperjenza tiegħi. U peress li mbagħad ikellek il-karriera, oġġettivi differenti, u mbagħad iddeċidejt li ħanieħu sena biex midlife crisis forsi, ma nafx. Meta naħseb, hekk naħseb tkun post fajtik fejn tgħid iwa issa nista' nagħmilha. U għamilta imma Very soon into it, dis-sena meta bdejt nagħmel il-pjanijiet biex forsi nsiefer, tip ta' safar li jkun meta tmur self-discovery, ġifieri mhm. tmur kellif moħi li mmur l-Azja jew ximkien fejn in-natura tkun in one man-natura. Però, dawk il-pjanijiet tħassru malajr għax ommi ġiet diagnosed bil-cancer it-tieni darba. Ah, xkun ħansa si kienet ġa kella cancer. Kella cancer fit-2020 kien breast cancer fil-bidu u meta ġiet id-diagnosis ovvjament il-pjanijiet bidlu. U minn hemm bdejna it-treq ta' emozjonalment, però it-treq li bija kiet sa twassal għal don kellu għaliex sakemm kien peress li kien allura ma kellix ma kellix day job, jien iffukajt li narġa' mmur Għawdix u nkun tliet darbiet fil-ġimgħa mummuj jew erba' darbiet fil-ġimgħa aħna qegħdi ħafna ħuti kulħadd għamel il-parti tiegħu ma ħax sibha jien biss. Imma ovvjament aħna kellna l-ummi u l-missieri. Missieri kellu 30% function tal-pulmun, ġifieri kien jiex fis-sidda, Jiġifieri kellna ħafna kien hemm ħafna għaddej u propju l-applications tiegħi għal da żewġ programmi kienu jisu distraction jew kienu mm.
taħrab mir-realtà li kont taffaċċa dak iż-żmien. You lighten up the situation. Mxek.
U
Applikajt għal Come Dine With Me u Big Brother fl-istess żmien, jekk miser spall, waħda tru online application nasab l-oħra kienet eh, rajna l-programmi kien qed nora il-programm ummi u qed lara ħammur u meta fejn trid tmur għax dik hekk tgħidli. Imma mbagħad f'Settembru bdejna nifilmjaw Come Dine With Me. U F'dik il-ħin jien come dine with me iddeċidejt li din kien ta' tkun l-esperjenza ma kienx naf li kien għadu ġej Big Brother, ġifieri kien come dine with me biss. Come dine with me u jiena qed mela sewwa tiggugilja x'inhu come dine with me u qed tara qisu l-iktar personaġġ li ġġejb hemm attenzjoni fuqu għax mhm. inti fil-palk jew fil-role trid il-main role Mhm. Il-main role fil- jekk tagħmel. Għamilt ir-riċerka tiegħek. Meta kien għamil Joseph and the Amazing, ħod gustafna kien Joseph, ġifieri mhm. id-deċiżjoni, dik id-deċiżjoni għamil. L-iktar bniedem li ħajġib meta inkun dan il-villain. Mhm. U id-deċidejt li ħadd ma qalli toġ, ma kien hemmx xi il-production tgħid li kien tkun il-villain u deċidejt li nilbes dol karattru u nagħmel l-unfiltered, l-affarijiet li mhux suppostejt, without knowing il-final edit, il-final edit rajtu meta ġeqerd il-programm. U u dik l-esperjenza pjuttost qed ma għalija kienet game kienet. Jiġifieri dik il-ġimgħa jew kemm iddumu tiffilmjaw. Meta spiċċa l-filming, inti kont ok bli għattu hekk għax għalik kienet isa. Bdiet, ara, bdiet high energy, fil-vilin l il ġurnota, tini ġurnota kien high. Sal-aħħar tal-ġimma beda jgħi, bdejt nejja f'dak il-rax, kien ġimma intensa li kien filmjaw mhm. minn fil-ħodu, sa fil-ħaxi, anki il-performance jgħi hemmhekk bdiet tgħejja partikolarment lejl l-aħħar tal-ġimgħa kien tqajjien, però xorta kien kritiku, ġifieri xorta kien kritiku fuq l-ikel għax jiena ħadd ma qalli don mhux programm li tikkritika l-ikel, ħadd ma kien qalli li don hu programm ta' personalità personali reality television, imma hemm il-kunċett kellu trid tura reality television, ġifieri dak one take, you can't go back and se even anki jekk inti taħseb li qed xi ħaġa ah, forsi ma ħadniex ngħidha. U dok li rajtu kien raw version ta' min jien, parti minn min jien. Ara, ħanajlek, jiena ma rajtux il-programm, però jiena rajt il-biċċiet li tellaw tajjeb, eh, speċjalment eh, il-biċċiet meta eh, Għadt il-kelma oħxon, il-biċċa meta bdejt tgħid għax hawn injoranza fil-Maltin. Hawn injoranza fil-Maltin fil-Maltin l-obeżità. L-obeżità.
Ovvjament, maċċejn li ma nafux, għax nafu li aħna bħala obesity rate edin il-fuq ħafna. Pero jien meta kontet narak, Id-delivery seta tkun aħjar, ovvjament. Irritanti.
Irritanti.
Pero jina rajt, Marvik, li forsi issa li ħatitkellem fuqa. Rajt ħafna rabja fik li forsi dak li jkun ma jarahiex, imma rajt a pinch of kważi aggressiveness ġo fik, qisek trid tinstema', li jiena ltqajt miegħek ġimagħtejn ilu meta dak kollu, jiġifieri ġimagħtejn qabel ma ħareġ Come Dine With Me, jiġifieri, Jiena poġġejt u tkellimt miegħek. U kont naf ċertu affarijiet anki fuq it-trobbija tiegħek u l-affarijiet li għaddejt minnhom inti meta kont żgħir li nixtieq li nitkellmu iktar iktar quddiem kif trabbejt int u kif trabbejt jien, mhux jiġifieri trabbejt il-familja, rabbuk, l-environment. Soċjetà.
Li għaddejt minnu int, ma għaddejtx minnu jien. U inti rajt hekk qisek trid qisek trid tisplodi, qisek trid tagħmel ħoss. Min fejn ġiet?
Jien, ovvjament għandi 45 sena, ħana 46. U hemm ħafna partijiet f'ħajtej fejn Jiena sufrajt l-indifferenza, sufrajt li inti ma jarok ħadd, sufrajt li inti tkun emarġinot.
Inti kont wieħed minn seba.
Start with, eh, jiena jien wieħed minn seba. Wieħed minn seba.
Jiena wieħed minn seba. U Meta kellek seba' ħutok, irrelevanti ta' kemm il-ġenituri tiegħek li huma umuni wkiel u għandhom il-proċess tagħhim iridu jagħmlu l-aħjar għalejk, imma l-fatt hu li killiex jiġi maqsum bejn seba' l-attenzjoni. La mhix differenti l-attenzjoni li jieħu t-tifel tiegħi? U l-attenzjoni li tuħu int?
Ekku. Apparti minn hekk, l-iskola. Batejt.
Ovvjament, dawk huma kellha feriti li taħseb li għaddejt minnim u come out the other side, imma il-marka naħseb hemm tkun. U l-effett ta' ħim allura ew li meta kbirt u meta mort fuq television ħanuri din il- you know, jina forsi il-fot li nżomruħi kif nżomruħi. Ew għax meta kelli 30 kint dak it-tifel pejs żejjed li ħadd ma ried ikun ħabib tiegħu. Ħadd ma jaf imma inti kont qawwi meta kont żgħir. Ma ngħidx qawwi in terms tal-lum imma

l-għodwa ngħud, naħseb, ma kellix il-hobbies ta' ħuti, jiena ħuti missieri sportiv u ħuti killa sportivi. Ġifieri jien l-unika wieħed li ma kienx nipprattika l-isports. Jiena aktar tort, mbagħad isu sibt ruħi meta bdejt immur il-polk, dik il-mek sibt ruħi. Ovvjament, ħafna iktar tort.
Niċċaraw li inti għaddejt minn din il-biċċa xogħol meta kont żgħir għax inti kont ħossok dejjem differenti.
Assolutament li ħissni dejjem differenti, li ħassejtni differenti u għadni xi kultant inħissni dak il-mindset minkejja li llum aċċettat u għaddejt mill-imħabba, minn din l-imħabba ta' reċenti, kużi kużi, imma ara, jien illum ħanejlek xi ħaġa, jien illum da iktar familjori, ħan il-iktar xafet ħanġibik fil-prezent fil-prezent. Jien għallum kważi iktar familjori ma' rejection, iktar niddilja tajjeb ma' meta n-nies qed jiktbu affarijiet sena fuqi. Millej iktar fiex klitnej u kien surpriz meta n-nies ħabbewni. Ma liħx minn Big Brother. Taf xin, taf, taf kemm kbira di li għadek, kif Taf kemm kbira li inti tant drajt f'ħajtek it-tmaqdir u rejection li dik hija taf x'inhi dik tant hija pattern li xi kultant nagħmlu l-affarijiet biex jerġa' jiġi l-istess ħaġa għax hemmhekk inti tħossok home, ridikola kemm tinstema' imma aħna hekk nagħmlu sfortunatament.
Però rrid nitgħallem nkun aħjar ta' Le. Ma rridx li naċċetta li that's fine. Rrid nitgħallem nkun aħjar, rrid naċċetta li dik hija il-problema tiegħi mhux dak li jeżisti, dak li ħanoħloq. It's not okay li nħissni iktar at home meta kelli din l-austerity. Il-feedback, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Però
Ekku, imma ħa nerġa' nieħduk lura ftit ħalli ħalli ħalli tifhem. Ġifieri jien ta' 13 meta ġismik jibda jinbidel u ma tkunx taf x'qed jiġri fil-verità, l-adolexxenza, jiena kien naħseb li aħjar ma nkunx ma ngħix. Dik il-feelings għaddejt minnhom. Tbiddlu, ovvjament, kuntent li ma kellix laqas il-gazz li nagħmel xejn fuq ta' ġifieri tant ma kellix self esteem ma kellix il-gazz. Però qegħdin ngħidu li inti kellek ħafna self hate.
Assolutament. Jina fl minix waħdi f'dawn il-feelings, jina tal-limt, jina eh, meta kint nallim it-tfal b'diffikultajiet, meta eh, kint teacher, rajt fihim dak li jinkelli u minnem kien ġej il-ħedġa li namillok il-xol

minn minn meta, ġifiri, il-timeline tal-aħħar sena kien sinifikattiv ħafna għalija. Ġifiri, inti tqejs li mela ġara kam dajn with me, ġara li ġara, għamilt li kelli namel, li kelli ġo fija, u bat, mit missiri, ġifiri, għarbiex dik timeline, dok September, f-6 Oktober, mit missiri. Ovvjament, minn hemmhekk beda proċess ta'.
Ir-relazzjoni ma' missierek. Semmejtli li huwa sportiv.
Eżatt. Jiena dejjem kien tinħissni ħajti mm. killa. Missier kien bniedem li kien karizmatiku ħafna, kien bniedem li jew empatiku ħafna, qed ħafna nies, però mbagħad kellu ħafna difetti. Ġifieri kellu difetti li lilu fix-xklioħ forsi ma kienx jesprimi ruħu, ma kienx ipoġġi lilu nnifsu vulnerable, u mbagħad kellu outlets ta' affarijiet li kienu distruttivi. Ma biex inkun fair ma' kulħadd u ma rridx nidħol fil-kwistjoni ta' missieri minn kien, però lili dik affettwantni. U sfortunatament dik ir-relazzjoni ma' missieri baqgħet sal-aħħar. Jiġifieri jien dejjem kont inħissni li jiena ma kienx, missieri ma kienx proud bija. Ir-reazzjoni m'ommi kienet u għadha ħafna differenti. Kważi kważi kien hemm overcompensation minn naħat ummi meta.
Għax bħala om. Għax bħala om, pero naf li missier, per eżempju, mbagħad kellu aħna saba. Ġifieri kien hemm mejn minn iħissu hekk fil-rigward ummi u nħissu hekk fil-rigward ta' missieri. Għax dik ir-realtà li Omm lil kulħadd tħobb lit-tfal tagħha u l-ġenituri jħibbu lil kulħadd jekk ikunu f'dak l-ambjent ta' f'dak l-ambjent healthy li li jħibbu lil kulħadd. Ġifieri però mbagħad għandhom affinità ma' tfal differenti, sempliċiment kwistjoni ta' karattru, kwistjoni ta' huma min huma t-tfal. Ġifieri jien nemmen li jien again kien tinħissni li missieri forsi qatt ma kien proud biha għax l-accomplishments tiegħi kienu mhux dak li jew għażel għal ħajtu, jiena fil-futbol qatt ma kien tajjob u missieri kien il-futbol ħajtu. Allura inti ħassejt li forsi ddiżappuntajtu li qatt ma kont tajjeb fil-futbol pereżempju? Dak feeling li jikber li jikber miegħek u anki jekk u jrid ħafna ħafna ħafna maturità u diskussjoni biex jiġi żviluppat u missieri kien ta' ftit kliem sfortunatament. Ġifieri qatt
ma poġġejtu kellimtu? Ma dak ħajmewt fil-aħħar l-aħħar ġimgħa

Ħatta. Imma, anyway, għart, nistaw nġaw. Il-mewt hija naturali għal kulħadd. Però mbagħad minn hemm isom bdejt naħdem ħafna iktar fuq innifsi.
Bdiet bidla.
Eh, u meta nħares lejja ngħid istra kelli ġġel lined u jiena nemmen ħafna ta' fil-destejn u f'dok li għandu jiġri jiġri. U ma qumx l-għada li miet u għet ara, l-affarijiet ħajn bidlu. Laqas nof, murċi terapi, murċi żewġ sessions ta' terapi, biex nifhem x'kien qed jiġri. Ummi kiet għadha d minn dak li kiet għaddej ġifri kien hemm dik il-kwistjoni l-oħra wkoll u sa sa Diċembru ummi kiet għamlet il-chemotherapy u mbagħad għajtu li għal Big Brother kien għatem il-proċess għajtu li fit-tini ġimma ta' jannar jien li kien tħammur Big Brother, ġifri kien hemm 10 days minn xi ngħidu li sa xi mort.
Biss? Assolutament.
Ah. Ġifri ftit żmien biex tipprapora u jiena għal kemm kelli affarijiet għaddejjin. Prepara mentalment.
Eh, Eh, ma ma ba kwistjoni forsi ma qallu lejx għax ah. ma tista' tgħid il-ħadd u u jien kieku qallu li fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru kien ngħidil imleha għax ummi kienet dam ma kellix il-go ahead imma fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru qallu li tista' ummi qalt li ummi għamilt l-ħar session u mbagħad kemm ġew ir-riżultati u mbagħad jiġi l-miliet u fukana fuq il-miliet imma Sa, siġifieri it-tieni ġimgħa ta' Jannar qaluli. Kien hemm konkurrenti oħra li qalu li qabel, però ma nafx xara. Anyway, Ġifiri, għara kem ġraw l-affarijiet jizim ġew online, ħagħa ħra li ġrot s Ġrat ħaġa kbira, kbira oħra. Oħra, like is-sena tiegħi ma kienieġ bizzejiet drammatika fi 23 December mititlej il-kelba. Ġan nerġa' nibki. Fil-fatt f'kam dajn u tmi l-iktar moment emozzjonu li urrejoli kien meta uraw il-filmot tiegħi mal-kalba u dak kien in-nies qed ma nafx qed jgħidu qed u jien għalija jien kien qed nibkej nora kam dajn u tmi u nora lili mal-kalba. Il-kalba kienet Ifhem, kellha tmien snin u kienet jien li m'għandix tfal. Baby, oh.
U naħseb kull min m'għandux tfal jgħix din il-realtà fejn il-klieb jiġu jisum substitute għal dak il-paternal instinct. U sejn mhux għat li qatt rid titfal jew qatt sibt li rid titfal u I was hung up għax jien dejjem aċċettajt li Le, hemm ħafna affarijiet x'nista' nagħmel b'ħajti la m'għandix tfal. Imma meta kelli l-kelba, din il-protection u din il ħsibt li din kienet xi ħaġa li tiddependi fuqi, jiena rrid nipproteġiha, jiena kien ġieli kien noħroġ u ngħid illa Allu kemm inħissni guilty għax tħalliha ġurnata waħedha. Jiġifieri illum nagħrafhom dawk il-feelings ta' dak kien l-istint patern tiegħi li rrid nissodisfa u ssodisfajtu permezz ta' Nina. Jiġifieri Jien il-kelba ma limititli, it was another blow jiġifieri ta' emotions, reġgħet ġiebet lura it-tala' ara jien għamilt Milied nibki, jiġifieri il-familja tiegħi għenuni ta' dak in-nhar jiġifieri provajna nkunu ferħanin u qgħadna nitkellmu fuqha, jiġifieri dak kien il-Milied li għadda tiegħi. Kien sabaħ ta' jiġifieri. Imma żewġ telfiet enormi. Il-mamà kienet kif kienet, m'hemmx garanziji, U kif diġà tkellimna daw mhux affarijiet tissa, inti kellek ħafna affarijiet. Aħna Għandna tendenza li nidfnu, nidfnu, nidfnu. U mbagħad taf kif ikollok dak il-flixkun meta tagħmillu hekk u mbagħad tiftħu jisplodi kollox.
U interessanti għalija li mbagħad ħadd Big Brother Helma Holiday. U ġraw dawk l-affarijiet killa li ġraw bil-karattru tiegħi killu fuq Big Brother, live, 24 hours, fejn ma tistax taħrab minn min int. U ġara li ġara. U jena kien naħseb ħafna u waħda mill-raġunijiet tiegħi li spiċċat kif spiċċat Big Brother u li ġejt ikkun smot minn dawk il-ħsibijiet ta' x'qed jiġri ġraw ħafna affarijiet malajr. Ġraw dawk l-avvenimenti killa f'ħajtej sa dok il-punt u meta l-Big Brother u għamilt Bla dubju din kienet l-iktar sena drammatika ta' ħajti, m'għandix hands down. Imma jien x'nista' nieħu minn dan? Jien għamilt kellix sew, le għamilt ħafna żbalji u jien bniedem li nagħmel ħafna żbalji naf ħafna spuntunju, ħafna nagħmel affarijiet mingħajr ma naħsib sew fuq il-konsegwenzi, ngħid ħafna affarijiet għax jien parola faċli, allura xi kultant inkun qed nitkellem moħħi qed jirraġuna u qed ngħidu. M'hemmx filter. Dok jew il-mod ta' kif moħħi hu wired imma. Mhm. Hemm min jgħid, imma int għandek 45 sena, mhux suppost tgħallimthom dan l-affarijiet? Mhux suppost tofhom dan l-affarijiet, mhux suppost dan l-affarijiet ma tgħidimx? Iwa, għandim raġun. Ma l-esperjenzi tiegħek mhux l-esperjenzi tagħhom. Jiena minix edawwek biex niġġudika.
Iżda ta' repossession. Biex naqbes għalik. Le, anzi.
Jiena nara l-affarijiet. Jiena nħoss li kull persuna law ħażin u law tajjeb. Jiena naħseb li kull persuna għandu l-ħażin u għandu t-tajjeb. Issa xi kultant niżvijaw u naqgħu fil-ħażin. Però għax taqa' fil-ħażin, jiena ma nħobbx niġġudika persuna fuq kumment jew fuq xi ħaġa li jagħmel, jiena dejjem nħobb nagħti dak iċ-ċans għax dejjem ngħid għalfejn dik il-persuna għamlet hekk, għalfejn qalet hekk. Għax jiena bdejt naqrahom il-kummenti u bdejt ngħid nara nies li bdew jgħidu eh dak imbagħad tgħallem u nbidel għal Big Brother. Ma kif għadek kif irrakkuntajt, bejn September u bejn Jannar Ara kemm ġraw affarjiet li xi kultant they ground us, xi kultant huma tant huma trawmit kbar li ibidluk u fl-istess ħin iqajmu ħafna ħafna emozzjonijiet li inti kif ittajt inti Big Brother kont hemmhekk 24 hours, jiġifieri m'hemmx fejn tistaħba. Nimmaġina li issa li rajt kont kamdajn with me, naħseb kif diġa tkellimna reazzjoni tiegħek lejk innifsek kienet. Wow.
Disgusting, actually. I was disgusted by what I saw, by that persona. How, how, dik l-arroganza. Hmm. Però nifhem x'inhi dik l-arroganza. Dik l-arroganza ej il-targa il-ħajt fejn jiena nkun superjuri, superiority complex. Biex ħadd ma jmissek. Biex ħadd ma jmissni.
Għax int kont qed tweġġa' diġà. U tant kont qed tweġġa. Jien ma rridx nagħmel tal-vittma għax jiena dejja vera kważi kważi part mid-difett wieħed mill-ikbar difetti li jiena tant niddeq nagħmel tal-vittma għalhekk forsi nidher kif nidher għalhekk ninvesti biex inkun din il-persuna li tidher strong, forsi Għalhekk. Għax ma rridx nagħmilha tal-vittma, ma rridx inkun il-vittma, jiena dejjem dok li nagħmel u nsolvi l-problemi tiegħi u ħallini ħansolvi l-problemi tiegħi u fimt independenti, self-sufficient, ma rridx min jgħidli miskejn.

Kemm interessanti għax hekk waqt li qed titkellem hekk qed ngħid u għattanti stess li il-fatt li naf li inti tmur il-ġim u tħobb tkun ehm, attiv u naf però naf naħseb ukoll hemm dik il-vuċi ġo fiku li li inti ovvjament mur il-ġim Jekk tidher b'ċertu mod, tidher tidher tħossok sew tħossok sew, imma mbagħad hemm dik id-dera li inti tħossok e- e- e- ejja b'saħħtek invinċibbli li probabbli inti qed tipproteġi dak it-tifel preadolescenti li kiber fawdex fin-90s li kienu jajruk puf tal-iskola, vera? Jitfawlek il-ġebil meta tkun għaddej fit-traq li ħadd ma jidħu ħabib tiegħu.
Li mhux faċli tikber.
Però mbagħad dejk, ħalli ma nkunx tqajjem fejk u kell. il-power jew il-will, il-volontà biex inti tirnexxi jew kell. Ġifieri mhix ħaġa ħażina assolutament. U meta nħares lejn is-suċċess sa ċertu punt li għamilt fil-karriera, fil-negozju,

Kont tiżżewweġ kieku? Stajt tiżżewweġt.
Għax kont ħa tiżżewweġ int. Kint, kint.
Dak kien il-ħsieb, dak kien il-pjan jien kelli. Biex? Niffittja. Tiffittja. Daqshekk. Bħalma għamlu ħafna ħafna ħafna sħabej. Ħafna nies li kint naf, nies li mort it-tiġ taħim, knowing the situation, nies li kint l-best man taħħim.
U l-mami waqfitek?
Ekku. Iwa, nsejt dak il-parti li kien tgħidlek. Iwa, jiena kelli tfajla, kien inħibba, għadni ħbib magħha sal-lum, għandha l-kwalitajiet killa perfetti li jien kien naħseb, għadni naħseb li huma li jagħmluha mara eċċellenti. U kien dejjem nikkunsidra li ħa niżżewweġ, xtrajt il-post, diġa rrid nirnexxi allura xtrajt il-post. very early on, mela ħan nispoċċa nistudja, ħan niżżewweġ, ħajja aħjar milli kint naħseb li kelli dok il-ħin. Xtaq tkun normali.
Eżatt. Umbat, ummi għalt li mhux aħjar titterzaq li hekk, mhux aħjar ibni, mhux aħjar issifir naqra, mhux aħjar toħroġ naqra, mhux aħjar tura d-dinja kif inhi. Issa ommu fortunatament kellha l-ħuha li hu gay. Allura A imma gay milli qatt li qatt ma ddiskutija għax dak iż-żmien ma kienx tkellem hekk jittof naħseb kulħadd kien jof imma jitkellemx. U u naħseb rot fija it-tendenzi u rot fija l-konfużjoni u rot fija u qalt li Għax inti, darba qaltli, qaltli, għax inti m'intix eżatt bħal ħutuk. Tli għax ma tilgħabx futbol, ma tla xi trid. Jien kien nafx qed tgħid eżatt. Ġifieri. Però jien ma kienx lest, ġifieri ma ħsibx li forsi jew idejju li kif il-ġenituri għandhom jgħidu l għax ma kienx lest u ħadd ħafna bi kbira u bdejt ngħidilha li kienet l-aħħar l-aħħar grott ta' mara. Ġifieri niftakar ngħidu dawk il-kliem. U mbagħad imma, ftit xhur wara, when it sunk in, għedtilha li li kint gay u għedt lit-tfajla li kint magħha u t-tfajla ssapportjutni. Fortunatament ma kienx għamilt l-iżball li forsi żżewġ jew ikellek it-tfal għax kelli, ma kienx żgħir ta' kelli xi 23 dak iż-żmien. Ġifieri relatively late, però l-ambjent hu met once li once li għedtilha jiena tlift ħafna ħbieb, ħafna dak kollu li kien bnejt sa dakinhar. Ġifieri ma bqajtx imur l-Aurora, ma bqajtx imur il-ħajja tiegħi tal-polk, il-ħajja tiegħi Però kien tagħmilt ħabib tiegħi Davide. Davide.
Known as Davide ta' Londra. Għax dok ġemijaj fuq il-proċess. So Davide kien dik il-persuna li meta kelli depression tal-adolescenza, meta kien kien il-persuna li salvoni. Sempliċement biss bħbiberija. Ġifri, int kull ma trejt dok tifil ta' 13, kull ma jrejt, xaħat li salva. Stoja ħalwa din ħandaħqek naqra. Ġeja u għallej għallej jien li inti trid tkun ħabib tiegħi something along those lines. Għallhom biex tkun ħabib tiegħi trid ittawal xarek dok iż-żmien kien moda eh, xarna eh, max-90s.
Għalli trid tieqaf tilbis dawk il-ħwejjeġ. Għalli għajt l-lum kittik il-flus ħan ixtru il-ħwejjeġ. L-uniformi kien għalbsa l-uniformi kien il-lajsijum. Għalli l-ingravuta trid niżilha saw. Trid tiftaħ tliet buttuniet ta' fuq. Għalli trid. Insomma. To cut a long story short, dik is-simpatija, u għamilt ġo ġimma dan transformation ġo ġimma. ċitont kien red the transformation. Umbat, għax jien u Davide kien naħbib, it-tnejn kienna gej, ma kienix nufu dak il-żmien, ma kienix Mhux ħaġa li kienna nitkellmu fuqha, mhux ħaġa li bħal-lum hawn l-awareness barra ta' x'inhu gay. Kemm il-kelma pufta li kienu jgħajruna hekk, imma ma kien hemmx ehm, ħadd ma kien jof xi tfisser. Jiena kelli t-tiju, ġifieri kelli ftit iktar insight, però kien it-tiju kien Ma kienx jgħix- jitkellem ma kienx fuqha. jitkellem fuqha, ma kienx ma kienx jidher, ma kienx joħroġ, ġifieri u kienu dejjem jgħidu Kien hemm waħda ma' ġembna u kien joqgħod jgħidli dik l-għarusa tiegħi, kien hemm mara xebba, Cecil jisimha, u kien joqgħod jgħidli dik l-għarusa tiegħi. Ma kien naf li mhux vera l-għarusa tiegħu, ġifieri anki f'dok l-istot ta' ta' min kienna aħna dik inhar, kienna nifhmu. U U ma, ma Davide kienna bdew dil-ħajja ġifieri li baddina tibda dating life, aħna kellna l-konfidenza u fil-verità tant kien sib din il din il-konfidenza ġdida li jien kelli tfajliet vera sbieħ għax jien ma kienx bħal ġuvintur straight. Li kienu forsi jistħu Eżatt, ġifieri jekk ikun hemm tfalla bħalik, ħelwa, whatever, naħseb hekk kien int. Waħda minn dawk. Jien kien timur inkellema b'naturalezza u jien xfil nabbija għax daw sħabej kienu jgħidu il-lallu kemm ħelwa dik. Mbagħad tiġej u jiblokka. Ġifieri hemmhekk tinduna retrospekt kemm kien. Qabel jien dal-affarijiet ma kellix awareness tagħhom, ma kienx mm. ngħid jiena mhux qed neċtaruħ, daw wara meta mm-hmm.
Ma kienx ikollok dak is-sexual tension li kienu jkollhom il-boys l-oħra, allura kont iktar konfidenti. Eh, u bħala riżultat kien nabbi tfajlit fi rasbeħ u dim, ġifieri mbagħad kiena kien animator ġo skola, ġifieri u it-tafin da tfajlit li jiġu mill-Itolja kienu jiġu dak iż-żmien mm. jitgħalmu l-Ingliż. Illa mi. Ma somma, nasib, konversazzjoni għal wara d-disa.
Jiena naf li inti meta tħalt Big Brother, inti mill-ewwel iddeċidejt li jekk terbaħ il-flus tagħtihom lill-karità.
Ħa kien sibt fuqha ftit qabel għaliex jiena l-esperjenza Big Brother qatt ma kienet fuq il-flus. Hmm. Qatt ma kienet fuq il-flus. Kiet fuq ħafna affarijiet oħra kif qed ngħidlek, imma barra l-flus. Però mbagħad hemm ġew u kiel bil-kundizzjonijiet li kellna, iddeċidejt li jiena ma rridx niġi kundizzjonat minn dawk il-flus. L-ewwel ħaġa jiena il-Big Brother, sa meta ngħid Big Brother ma jfissirx il-vuċi li kiet qed tagħmel Big Brother, ifisser il-ħsieb warajh, il-production, il-whoever, Big Brother huwa kunċett astrott, hu Grupp ta' nies il-leba, whatever. Jien il-Big Brother ma kienx nafdoħ. Hmm. Kelli din ma kienx totally mistress. Parti għaliex kelli l-esperjenza ta' Come Dine With Me. U parti għaliex I was always looking. U palma ma kienx nafdoħ, forsi jew jew huma, he, she, they dawn, ma kienux forsi jafdaw li li ma nafx xara eżatt, ma kien hemm din relazzjoni throughout li eventually ma stajtx nistaporti aktar. Ġi kienet love hate, ġifri, kien ta' nisni protett xi drobu, mbagħad ma ħisnix protett, mbagħad imma kienet
Għax jiena qrajt kummenti wkoll fejn qalu eh, għalhekk tlaqt minn Big Brother għax kont taf li mhux ħa terbaħ int. So jiena ma ra- ma rajtux.
La ngħid li kien ħan irbaħ, Jiġifieri- laqas ngħid mhux ħan. Jien ma kienx naħseb li ħan irbaħ.
Jien hemm ġew qatt ma ħassejt nirrebbeħ u qatt ma kien timwerwer minn kif qed niġi interpretat, kien timwerwer minn forsi kien timwerwer li kelli reaction Li kellej f'Can't Dine With Me. Dik it-bazzani. Għalfejn kont qed tibża' mir-reazzjoni tan-nies? X'taħseb li kont exposed myself. Ġo Big Brother. X'taħ. Kien qed niksir ir-regoli għaliex ma kienx nafda l-Big Brother, allura kien nikkuntestuh fuq għaliex ma kienx għaliex ma kienx nafduh 100%.

ikallej iktar. Clashes. Clashes, mux għax xtof li għati ġiġaw, għax barra, kien b'saħti barra f'Big Brother, u għal Big Brother kien iktar within, kien għati kun fair billi jattakka l-minu b'saħtu dik il-leba tijaw, ġifri, meta Big Brother attakka lil forsi ħissejtni attakkot, attok. E, e, parti mill-leba tal-lum għamet peace with it m'għandix issues li attakkot iktar minn ħadd ieħor ġejt attakkot ta' ħadd ieħor kien hemm storyline li rrid sejr, kien hemm storyline. Li rrid?
Storyline ta' Big Brother li rrid isejr, it was hemm ix-show. Ix-show trid tkun entertaining, trid iżżomm in-nies. Ġveri, dik ir-realtà, in-natura ta' xow. Ija loba, the end of the day, I mean, min kienet jgħid, min qed jilab il-lob, min qed jilab, inti titħol. Għarim l-ewel li kienet leba, u kien importanti għalija li kienet leba, sa ħan fejn kien ħatijaj. Importanti li jena nkonvinċi li nifsi din leba, minn kelli, għarin kamet kienet leba, imma Kien hemm ħafna affarijiet regoli għaliha. Kien hemm ħafna emozzjonijiet. Jiena li ngħid li din leba b'Wiz Wizard nipperċepixxi li isma' I can pull out, this is a plug, I can jekk insir sitwazzjoni li minix komdo b'dok li qed jiġrej rid dik l-option, rid dik il-karta. Allura mhux tal-li ma kienx leba, tal-li rrid nemmen li mhix leba. Mhm. Li leba, sorry, rrid nemmen li leba Fhimt, ġifieri kien hemm dawk killa. U jien kien tlaw il-wiet li bdejt nitkellem fuq il-leba. Mhm. Big Brother, jien kien mhm. tlaw il-wiet li U emmek nis kien jgħidu lej mhux qed nilab, Karl niftakru jgħid lej mhux qed nilab, u nifhem għaliex qalli mhux qed jilab, imma għalija kien totalment differenti minn dak li kien taddej minnu. Mhm. U kien ħafna momenti kien tinġennin, inġennu pereżempju l-Karl bl-affarijiet li kien ma tistax tkellmu kif trejt għaliex hemm ħafna regoli li laqas kien naf x'inhu ma insomma kien hemm ħafna regoli. Jiġifieri jien għandi din il-history milli għaddejt riċentament li naf li qed nipproċessuha. Kien hemm Joslin li għenitni immensament. Jiġifieri Joslin jien ħarġet l-aħjor fija b'dawk id-deep talks, b'dawk il-connection, kien hemm connection. Joslin għax kienet għaddiet minn similar kien minn Esperjenza simili ta' Ribert ħarset lejha nnifisha u qalet, U kiet riċenti, Imma jien hemmhekk lanqas ħissejt li għandi niżviluppu għajr, għax kiet qisha storyline ta' Joslin, u mbagħad bdejt ngħid jekk nibda ngħid hekk, ħa jaħsbu li jien qed nikkopja l-istorja ta' Joslin. Allura jiena din l-istorja qisu lanqas tkellimt ħafna fuqha. Tkellimt fuq il-proċess tiegħi, imma jien din l-istorja tal-proċess tiegħi li kien għadni għaddej. Għax Joslin kellha pjuttost u dan li għaqadna li Fehmt li tħares Deep Within u tiġi s-sena li tħares Within u kien qed nagħmluh f'arena, jiġifieri f'arena fejn kulħadd kien qed iħares lejna.
U jifli kull kumment, kull ħarsa. U b'mod ħafna ikbar milli qatt immaġinajna. Ġi n-numri li raw, li raw Big Brother.
Issa li għaddew. X'tajt l-iktar ħaġa li tajt tal-limt? Tal-limt.
The power of forgiving yourself and li tħares lejn il-futur mhux lejn il-passat il-qawwa li meta tkun onestu u tkun forsi open fuq dok li jintaddejt minnu, tusta tgħin l-oħrajn. U jiena dok li kint qed nagħmel Big Brother minn meta minn meta ħriġt qed tisa' għandi dil-platform u ħa nagħmel focus fuq l-affarijiet li jogħġbuni. Għamilt focus fuq mental health ta' ta' nies um, LGBTIQ, organizzazzjoni, intaċ maħħim, għadni naħdem maħħim, ħanibqa naħdem maħħim, xaġa oħra Ħabib tiegħi il-Gwatemala li qed jagħmel ħafna ġejd li hu l-vira xogħol ta' Kristu għalija. Jiena qas irid ngħid li jiena xi bniedem super reliġjuż, nemmen u nemmen f'ħaġa ikbar minnha u importanti għal bniedem li jemmen f'ħaġa ikbar minnu għax iżommu grounded. U sa jekk ikun suġra, jekk ikun il-Budda, jekk ikun Muhammad, ma tagħmilx differenza. Jew il-medium tiegħek. U hu wkoll, ġifieri hekk nemmen li jekk int Buddha jew jekk inti Musulman, jekk inti tgħix your truth, tkun ir-regoli tar-reliġjon tiegħek, tgħix ħajja aħjar. Għalik nifsek. Jekk jiena jgħidu li it-tolb il-tqajt ma' ċaħat għalli għallina ngħid li trużuri kull-jum. Għalli ħadet ħaqbi għetlu le, ta' ma tħax bejk għetlu. Għax hekk l-eżerċizzju tiegħek biex intej Tħissik aħjar, dik ħatejnik b'din id-dinja. Irrelevanti. Paċi ġo fiku.
Irrelevanti ta' xem fid-dinja l-oħra. Imma hekk intej ħadd dak meditation. Mhm. U għalhekk inħolqu. Mhm. Forsi illum ma dimx daqshekk moda, ma nafx, nemmen li qatt jerġgħu jiġu. Imma suġġett ieħor għal ġurnata oħra. Mhm.
Jena kif għatlek il-tqajt miegħek ġimagħtejn ilu u il kif tajda bl-Ingliż, bil-Malti. Id-demeanor tiegħek, l-enerġija tiegħek, kif kif kif qed inħossok illum. Bl-Ingliż jgħidu you're very humbled by the situation. Um, li naħseb li meta inti milux lajt dawk il-kummenti kollha u inti in a way isek bilt għax inti wkoll tammetti li forsi stajt inġib ruħi aħjar. Le, mux stajt inġib ruħi, ġibt ruħi ħazin. Tista tejda, it's ok. Ah. Għajn nitkellmu għak finna, xina kien jib. Ma nħalli li l-ek tajda. Pero jena dejjem, dejjem taf kem ħossa li li bnidem Don't crucify him għax għamel oġġett darba. Titfgħux il-baħar għax dejjem jekk hemm il-kapaċità li tħares, titgħallem u tgħid, Hm, ma togħġobnix dik il-verżjoni tiegħi nnifsi. Jiena kont qed nagħmel hekk għax kont għaddej minn hekk. Li tagħraf u li mbagħad tipprova tara kif tagħmel biex tinbidel, jiena naħseb li dik hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri fil-ħajja ta' xi ħadd.
Jiena nemmen li jew foċlu li nisbalja u żbaljajt ħafna. Imma immedjatament Kull malli niżbalja nixtaq il-faċilità li I redeem myself. Irrid nieħu r-responsabbiltà tal-iżbalji dejjem, irrid nieħu r-responsabbiltà. Biex ikun hekk mhux li tgħid sorry, imma x'lest li tagħmel? Lest li taffaċċja kull bniedem li ġie off face meta jien għedt xi ħaġa? Iwa. Jiena rċevejt ħafna messaġġi, l-iktar nipprezza mhux il-messaġġi ta' prosit, Dawk kważi kważi jfixkluni għax ngħid x'inhi l-expectation ta' dil-persuna. Ma meta xi ħadd jgħidli int għażżistni għax jien għand jiena din is-sitwazzjoni tiegħi f'ħajti. Ngħidlu vera, għandek raġun. U minn hemm
Tajt skużani. Skużani bl-email. Bat tiftakar forsi li dal-persuni għandhom raġun 100% li jħissuhom kif jħissuhom u għandhom l-esperjenza tagħhom li ġaltim jħissuhom hemm u jien forsi għandi sa'tejn kuljum biex imur il-ġim ma għaw persuna oħra li ma tistax mur il-ġim għax tipprovdi xtiekel l-tfal tagħha ma għandix sa'tejn. Jew m'għandhomx il-flus. Jew m'għandhomx il-flus.
Hemm ħafna Muża qegħdin fuq livell, jiena qiegħed fuq livell fejn qabel kelli tnox minn nies jew 20 ħabejb u mbagħad u 200 acquaintance f'ħajtej. U sa qed nusma l-esperjenzi ta' grupp ħafna ikbar. Ġi dik il-platform u sa x'nagħmel jien biha minn hawn stali jien forsi nisparixxi u jew niddeċidi jien li nisparixxi xahrojn tliet xhur oħra. Ej għażla, kelli huwa għażla. Jista' tista' tiddeċidi wkoll li terġa' tagħmel dak li għamil f'kam dajn mit mejt tista' tagħżel li tagħmel. Assolutament.
Assolutament kelli xi għażla. Ah, kollox hu għażla.
Kollox hu għażla, kelli xi għażla. L-għażla li tħalli in-negattiv imexxejk hija għażla wkoll u li tiġi miġbewt mill kulħadd għandu spirtu tajjeb u spirtu negattiv. Kull meta xi ħadd jagħmel żball żgħir jew kbir, jew dak l-ispirtu, qiegħed ninsab isem qassejs? Le. Le, le, le, le. Jew dak l-ispirtu li jmexxejk, sa forsi hemm.
Sama jisqassis. Le, għax ma rridx isem qed nippriesk, għax jiena l-iktar bniedem li nagħmel żbalju. U għamil żbalju Nispera li vera qed nitgħallem minnhom għax dik hi l-mistoqsija li nħares il quddiem u ngħid hmm. għaliex. Però li ħadd minna u kelli istra jiena n-nies vera nimpattum b'xi mod. Isu minn ixħat li inkun fil-background u nista' noqgħod fil-background, dik forsi irrid naċċettuha wkoll. Mhm. Irrid naċċettuha biex nagħmel it-tajjeb biha. Mhm. Issa, tgħidlex tibtidil, forsi hekk, ma mhix ħan irreżistija iktar li l-fatt li jiena meta nkun fil-kamra għandi dik il-platform, għandi dik il- jiena f'dik it-tip ta' attenzjoni li Ġviri ħaġa tajba u irrit naċċettuha issa. U ma rridx ngħix fil-buża ta' dok it-tifel li jubża, għax buża, mbagħad. Tħalli fidlam mbagħad. Buża tnissil sentiment ħażin. Mhm. Ġifieri. Ara, onestament ninsob kuntent li ġraw l-affarijiet eżott kif ġraw li kelli l-esperjenza ta' Big Brother, ħriġt, sibt reazzjoni il-maġġoranza kbira pożittiva, ħafna pożittiva, biex inżomm saqajja mal-art ngħid pożittiva. Ma fejn, ġbidon kull fejn mort, per eżempju, Nies, iltqajt nies ma qalu li biddilt il-mħajjitim, sempliċement għax kien inqom u mur il-ġim. Eħe, u naf, qed ngħid jien mhux vera mhux qed jikdeb jiġifieri, għax meta kont bil-qeda miegħek jiġifieri sa nies li saru jafu li konti għad hemmhekk u telqu mid-dar biex jiġu jieħdu ritrat miegħek. Jiġifieri.
U iktar impactful meta tgħidlek xi ħadd jgħidlek jina inti biddilt l-ħajti, biddilt l-ħajti.
Eh, eh, ma tifimiex, ma nifmuwiex, ma tifimiex. L-investiment, emon bat, Wara, kelli esperjenza fejn in-nies qed jgħiduli inti bniedem l-iktar kiesaħ, inti bniedem li int manipulattiv, inti bniedem li lord tape ta' affarijiet, u dak l-affarijiet rrid noħodhom into consideration. Ġifieri, sabtuk u forsi din. Ħanejlik għal xiex, imbagħad dejt ngħid mela forsi bħalma kieta saġġerrota li jiena minnix qaddejs li ħafna nies L-iktar bniedem qalbu tajba li qatt iltqojt miegħu. Bħalma jiena m'ingħix dik il-persuna x'inġej għolwi. Imma forsi lanqas jien dik il-persuna ħażina, jiġifieri they cancel each other out biex ngħidlek hekk. Imma xorta huma emozzjonijiet ta' veru ta' dawk in-nies u ħafna nies hija projection ta' min huma huma wkoll. Inti meta xi ħadd tagħmel ħafna Dal-kumment esaġerat, xi kultant, dik jew projection ta' hu x'għandu ġewwa iktar minn int min int. Inti, ok, jien kint l-scapegoat ta' him għax tajthom għal xiex forsi isamruni għax fira kint arroganti jew fira kint superf f'dawk il-kumment li għaddejt fuq Come Dine With Me. Allora jiena mbagħad sir target. Mm. Rightfully so. Mhm. Imma mbagħad il-livell jew min huma huma biex.
Għanajdlek, hemm mbagħad ehm, fej kif nafu aħna we are an island, tajjeb, għandna dik li ngħidulha l-island mentality fejn kulħadd jaf il-kulħadd u xi kultant l-affarijiet jeskalaw but ġast kemm jiskalaw u mbagħad jerġgħu jinżlu.
U hemm timeline, ġifieri issa ifhem, mbagħad issa ġejjin affarijiet oħra, ġejjin events kbar, ġejjin reality shows oħra, ġifieri din il-tension ta' bħalussa tinset, No, it-tension tintesa, li kien hemm.
tintesa ftit. Calm down, Wiz, għax għax kif Nixek. jinsaw l-affarijiet u kien. Allora inti għandek l-uniku kuntestant li kienu jaraw kuljum għal tliet xhur, u mbagħad spiċċa f'show oħra li hej popolori. Em, Ħadd ma kien jippjuna dan l-affarijiet li qatt tista' tippjanuhom jekk trid. Em, Jiġifieri hemm ħafna, ara jien ħares lejha bħala ħafna coincidences li ġraw fis-sena li lej ma fl-aħħar mill-aħħar jiena ma nħix li. Issa Master Chef. Ajma d-daħħaqni. Min min joff min kien sa ta' qatt basar jien żgur li qatt ma bsort li kaħaj kelli eh, da trajectory.
Il-mama kif inhi issa?
Emma tajba. Talijaj, il-situazzjoni tagħha għadha hemm, ġifri, it-tip ta' kanser l-għanda mhux kanser li jitfejja, u kanser li jiġi kontrollot Jekk jerġa' jitfaċċa b'numri mhux pożittivi, nerġgħu mmorru għall-kura. Imma din is-sitwazzjoni ta' ħafna nies ukiel li anki dawk ġew bil-gzewz jgħiduli l-istorja tagħhim. Fhimtx, ġifieri jien meta niltaqa' man-nies, onestament wara nħissni onorat, onorat li dawn qed jaqsmu l-istorja tagħhom miegħi u jien ma ngħejjiex, jiġifieri jiena peress li jiena extrovert, ma ngħejjiex jekk in-nies ituni dik l-enerġija. Jekk tkun introvert forsi hija iktar, iktar, iktar challenge. Jiġifieri dok min jien. X'sa nagħmel għadni ma nafx, onestament. Sa nagħmel minn hawn għadni ma nafx, jiddependi minn mid-destejn li hemm, jien nemmen fid-destejn li jekk ikellu jiġri, jiena għall-grazzja t'Alla m'għandi bżonn m'għandix bżonn xejn, għandi bżonn li nkun maħbub bħal kulħadd. Ġifieri fimtni, ġifieri x'jiġri l-opportunitajiet jew M'għandix idea u lanqas qed naħseb ħafna fihim. Qed ngħid hi qiegħed hawn, illum qiegħed hawn miegħek. Kelli x-xort li ngħid naqsam l-istorja tiegħi b'mod li forsi għadni ma qsamtiex għax kelli l-ħin. Jien għamilt ħafna intervisti u biċċiet. Imma inti thankful li tajtni l-ħin biex u dik dib. U inti t-tip ta' persuna li inti, ġifieri hemm ma' min tasal saw, hemm ma' min tasal iktar tip. Ħa ġġib kelb ieħor. X'taħseb?
Ma neskludejx, ma neskludijiex fil-futur. Imma ħa jkun kelb, id-darba mhux ħa jkun ħa jkun kelb b'ħafna problemi li ħanġejb. Imma mhux għal issa, għax bħalissa għandi ħafna, bħalissa mhux għal issa. Ġifieri rrid naħseb aktar u xorta għandi ma ħiss li ħadd jista' jirreplejsja lil Nina. Ovvjament. Ġifieri għadni rrid naħsibha, però fil-futur
żgur. Mhux forsi, ċerta. Grazzi tal-li ġejtaw. U naħseb forsi għal min qed jarana l-enerġija li tinħoss jiena, ha, ejja ngħidu hekk, illum għaw naf li kont awtentiku ħafna. U nispera li daw il-ġimgħat li għaddew minn fuqek jgħinuk biex tkompli tikber. Mhux jgħinuni, għenuni. Għenuni biex. Kompli tikber bħala persuna. Nisviluppa mijin, aħna qatt ma nispiċċa, qatt qatt ma nispiċċaw. Mhm. Nikbru u ħadd mew għarrimej. Għax kif għadna, dik il-persuna u hija Marvik, li rajna, però xi kultant tgħid mela dik ħa nnaqqasha ftit u ħa nagħmel iktar mill Il-ħajja titgħallem, m'hawnx isbaħ milli titgħallem fil-ħajja, ġifieri jiena nawguralek li
Inkun l-aħjar persuna li rrid inkun. Eh, the best version of yourself. U xi kultant għandna bżonn mera fejn ngħidu eh, ara dik il-verżjoni tiegħi ma tantx toġobni, dik forsi kienet ta' xi darba, ma dix issa. U nikbru, u nsiru U jiena qed nitkellemek għax jiena fil-karriera tiegħi fuq televizjoni fil-bidu qlajt ħafna, jiġifieri ilu ħafna, kont naqla ħafna ħafna minħabba karattru wieħed li kont interpretajt kważi 20 sena wara xorta xi kultant isemmu lin-nies u ngħid Taf kif, jiġifieri naf x'jiġifieri meta tiġi tħossok attakkat li li qatt li mhux bl-istess mod tiegħek imma ġarrabt, ġarrabta. So ma titgħallem u m'hemmx isbaħ li titgħallem. Qabel ma titlaq ħantik Naqra gifts. Ara, għanna fliskun imbit, abjad, s-soltu jkun aħmar, bid-dinni. Mela, grazzi l-aromi divini. Għandi. Għandi kull fwiħa, grazzi l-taġbix perfumery. Għandi u kol kafe Kimbo grazzi lil Farsons Beverage Imports Company. U last but not least għandi um, trattament grazzi lil Majoka Spas. Tmur tirrilassa naqra. Xi messaġi wek. Assolutament, idea tajba ħafna. Ah. Grazzi li l Marvin, good luck.
Grazzi. Good luck.
Jalla dak li ħatamel minn issa l-qoddim huwa xi ħaġa li inissel fik il-passjoni li ek li nara fajnejk, għax jina I see a lot of good. Taf kif fajnejk. Ġviri jalla Inissel il-passjoni u qas jien ma nafx ħadd ħamel, jiġifieri I look forward. Tajjeb, nkompli nifollow jak, tajjeb. Qabel ma nagħla, nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi il-Herba Jelison għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u l-Uksona sas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni. il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Mayoka Spas, Aromi Divini, Burger King, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Faasens Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta,